Yn y bennod yma! O, mae job i gyd nawr. Trefniadau funud ola'r briodas. Dal yn aros am yr RSVP i ddod yn ôl, neu gallu hala'r final numbers i ti Glyn. Mae eisiau gwneud y list bwyd wedyn, eisiau sorto hotel, dal pethau fel confetti, stwff fel basgedi, dal y confetti. A gyda cwpl o final touches, Perfecto! Mae'r mini'n barod i fynd! Neu falle ddim. Na, na, na. Fi'n credu sa un i hwn, fi ddim bod rhasio heddi.

Mae bach o jobs ma'n yw, so mae ma Jack yn mynd i bwrw den, helpu bwrw dents mas. Okay. A wedyn ni'n mynd i weld o'r panels. So ba, bach o bad news i fi. Ie, yeah, ni'n neud y fori, weld o'r ffrant enw yn y fori. So, ba okay. lwc ti, ba lwc ti ma fori? Sa'i ma fori. Ah, so ni'n weld o fan Sens, mae da fi wythnos, as in, wedding admin is real nawr. Cansla, fi... cansla fe. Lli na to. Wel, seriously, mae fel fi off gwaith am y next few days. Fittings, RSVPs yn y mewn, so ti dal di hala efi be ti moyn i fita? Ohh! Plain. Sai moyn salad ond shit lit lit na i gyd na. Salad! Be ti meddwl efi? Sai lico pethe fela. Ok, well i fi yy... Na, seriously, sdim lot o amser da fi, so fi'n gwbo ma' lo- ma' t'mo' ma' ishe help brynu a pethe, achos ti'n fishi. Ie. Le ti'n myn' weekend hyn? Dydd Weekend yma, mae Rali Jac... Weekend yma, mae Rali Penfreid a Jac mas y weekend yma, a wedyn... Weekend ar ôl ni. ...bant yn Snetterton wedyn. A mae ga-... T'mo' ma' lot o pethe i neud fan 'yn o's e, heb sôn am yy sorto hwn mas. Newn ni few hours yn y fory nawr oes? Wedding present i ti, ok? 'Na beth yw e, fi'n fficso car ti. 'To!

Mae eisiau cloi hefyd. Mm, sh- wel, dim byd allan ar ei. Mae wedi bod fan hyn dros y geia. Beth i'n ysgol? Beth ti'n rethau siwsys ti fydde? Beth ni am spin, do? Am charity thing fyf? Do. Paddyn ni lawr yn y de. Yn y gorllewin, actually. Oh, right. Sut mor ti eisiau gwneud? Just quick check over. Um, bydd angen MOT arno fo cyn y brodas, ond Ie, jyst checio fo ar ôl bod yn sefyll dros y gaeaf, really, so... Bydd e'n bod ti edrych edrych mas, bydd e? Erbyn y bore, bydd, chance. A ti'n mynd i'r capel yn hwn? O, ie, ie, ie. A wedyn fi'n dod ati yn hwn, o'n i moyn gadael y capel mewn Jaguar E-Type yn hwn i. Ti'n maen i'n Jaguar E-Type yn di? Ford Escort, 1979. Ond gys ti ffordd un am... Wedi cael ei bildio gyda Love, love yn tender care. Love, love cynta fi. Fi'n gwybod Roshan, mae'n ti'n licio gweud wrtho fi. How crazy meddwl, ti'n nesaf byd ni yn ystod yn y car ma, byddwn ni'n briod. Hmm. yeah. Dim jyst yn ei wedi berchen hanner y car hefyd. Ah, yes! Oh, Joke. Okay.

Mae rwy'n di gweithio fi, o'n i'n sorto hwnna mas i ti. Mae rhywbeth yn gweithio i wenda fe'n rhywbeth yn neud fe, ond sa'n oh, gwybod. Oh, good God. So, falle byddai fe, falle greiddai ddim, yeah. a falle byddai ddim yn priodi. Neu fydde di'n cyrraedd... A fe ddim berchen hanner hwn. yeah. Neu fydde di'n cyrraedd yn ffeisio am fforong neu rhywbeth. Good entrance though, sure. Mae'n good impressive entrance. Mae fe cil lawr fyna i fynd i'r capel. Ble mae Eilir yn mynd i fynd te? Da fi i fod. Mm. Findwn ni mas. So bydda i'n cael surprise bach. Pleasant or not pleasant. Felly ga i Jaguar E-Type? Min i type o thing? Cyw yndaf. So ni di cael mentu car bach neis hyn. Ond mae eisiau bach o tiwnad arno fe achos sim lot o amser ni'n mynd o A to Bee a sa i eisiau iddi fod yn hwyr neu bai fi bydd e. So, bach o tiwn ar lawr i'r plan. Be fath beth, torri lawr? Os torrwn i lawr, dim ond bod tafarn a byddwn iawn. Sy'n os da fi, a bu Morris yn enjoyo'n iawn. a fi anna sio mad. Mae Hannah di dachrau ar y booze yn barod. Oh, diolch. Ti'n neud e? List. List. Lists, actually. Oh. To do list. Mwy nag un list. Mwy nag un list. Mae oh. eitha lot o pethau i sortio mas yn y sam. Gwan te.

cael y dent mas. Swn i'n mynd poeni llawer am yna. Character y dent da hynna. Mae ma pob un yn dweud stori, cofio. A os gallai newid y steering wheel wed, achos sa licor y steering wheel. Yeah. So fi sando a peinto. Mae pethau sy eisiau neud yn fwy cosmetic rili, jyst i neud e edrych bach yn well. Wedyn, to-do list priodas. O, department ti dwi meddwl. Department fi yw blincin lot ma, I'd say. Dal yn aros am yr RSVP dydd yn ôl, ni'n gallu hala'r final numbers i ti Glyn. Mae eisiau neud y list bwyd wedyn, eisiau sorto hotels, dal pethau fel confetti, stwff fel basgedi dal a confetti, earrings. O mae eisiau siarad â Wendy byti bloda. Speech ti eisiau sgrennu fyd. O fi di meddwl ambyti rhywbeth arall i ti neud. Eisiau ti sorto wedding ring ti mas yn dy ddu. Doi peth ar list ti nawr, sorto'r car mas a'r wedding ring. Ti'n meddwl dydy Ben yn neud na? Ie. On it. Osh on it! Good boy Osh. Siarad da Alaw. Waw! Woohoo! Mae hwn edrych fel car gwahanol! Dal bach o dents ynddi, ond Oh, looking good. Shwmae Hana fach? Helo. Wyt ti ddegen? Seino hynny? Seino! O'n i'n gweld chi wedi bod yn busy, war y teg. Cwpl o dens di bwrw mas, mae still loads ynddo fe, yn bach yn llai fel. Mae mor bright, mae'r hael yn seino fe, fi ffili, mae eisiau bod yn sunglasses yna fe. Make the most of it, yes. Oh, mae'n bright yna.

Bydd y tracking ar ôl ti wilo ddi wythnos diwetha, damage o fe gyd. damage o fe. So, so na, mae'n gwrdd. A ni'n symud y set. Ie, yeah, achos o'n i bach yn, o'n i bach yn resell yn y Ie, ie. So ni'n symud y set nôl a, wel, dylan osio'n adde. So mwna'n okay. ffito bach yn well. Mae eisiau ti bach o... Dwi wedi ffordio'r y belts ma'n lle fe gyd. Okay. Cwsyn bach mewn mwna wedyn.

Hilarious. Dyw e ddim good, dyw fel un o'r things fel... O! un o'r things llai o seis i fi gael mynd mewn y twlle. Mm. Ond mae eisiau sychu mirror arno fi fyd, a symud y mirror falle. Ti byth yn edrych yn y mirror? All the time. Ti'n edrych yn y mirror trwy amser, achos mae wastad pob un tu ôl ti, achos ti wastad yn ennill, bydda i. Ddim eisiau fi edrych yn y mirror. Wel, edrychwch os nhw'n lapo fi falle. Ti wedi gweld mas o fe? Right, well done. O, reit bach. O, bydd e'n iawn. Ti'n meddwl? Ie, yeah, god bydd. Ti'n fi gweld fi? Wel, fi na, fi'n gweld fel o nec ti lawr. Pa fi'n iste fel fan hyn nawr, fi nawr, nawr fi'n gweld, fi jyst yn gweld fel... Ti'n meddwl mae Jo fyna nawr, y cameraman? Ie. Yeah. Fi'n gweld Jo, jyst, jyst y camera. Oh. A wedyn sa'n gweld car ti o gwbl.

Mae stapo fan adrych. Dyna beth sy'n arall i fi. Just da, dal lan yn y gili am y ras. o, mae'n dydw hwnna dydw mas nawr, ryd. O, mae fe'n well and truly. Mm. Perfect, woohoo! For all your electrical needs. Yeah. Jack Owens. Job done. Ie, iawn. Da iawn, Jac. Ond mae sticky situation eisiau sorto nesa. Cyfres hyn, mae'r mini bach hyn ddim yn cael hanner gymaint o sylw ar mini bach Miglia, achos gaethon ni hwnna wedi sbreio o'r bridge yn Newtown, gaethon ni fel lori boomerang, gael stickers posh yna fe, a gael carwyn i wneud e, helpu ni. Ond t'mo, it's very DIY, ni'n neud e gyd yn unen. Mae wedi cael ei sbreio, dim fi sy'n sbreio fe, achos o'n i ar y wedding admin. Ond ni sy'n rhoi'r stickers yna. Mae Carwyn wedi printo nhw off i ni. Do. Ond lan i ni yw e. Ond ni wedi dysgu, dyn ni? O ti na, watcho Carwyn yn neud y Dwi wedi gweld nhw'n mynd arno. Eriod wedi gosod sticker. Ti yw'r expert fan hyn. Na gyd, dwi jyst ma i helpu dala nhw, na gyd. Breichiau hir. Oce, so ni wedi... Wel, fi wedi penderfynu bod ni'n mynd am Coch, a gwe, coch gwyrdd a gwyn, mm -hmm. chos na beth oedd lliwiau dad back in the day. Oh, oh. hwnna o ffefryd fi. Iesu Gris, mae'n edrych yn gymleth. Neis da. O'n i'n meddwl, jyst fel cwpl o leins mynd o'n gwa. Oce, well, ni trial, lle ni. So mae hwnna back to first. So certi yn y bac, ie? Yeah? Flawd. Os, os, neu ydy hwn fod o'ch o draw? Na, ti'n iawn. Hwn yn masif. Ynddi. So fe mor smooth ar y miglia. Mae cwpl o dents yn hwn, Drian. Eisiau ti stopo cymaru fe i'r miglia? Sorry. Mae un werth hanner can mil. mae hwn werth 500. Hyd at ti. Hei, bydd Carwyn Boomerang yn wal prawd o fi. Piles dy fi ar ôl yno. Ti'n fi'n o'r. Pam mae piles fel gogs? Gogs? Yeah. Na. Pan ma' nw'n dod lawr a myn' nôl lan ma' nw'n iawn. Pan ma' nw'n dod lawr a aros lawr ma' nw'n pain yn ddi âs. Tynnu fe? Ie bod yn ofalus 'de rag ofn bo' ti'n tynnu fe bant. Ie. One done. Ti'n gwybod, mae'n edrych yn iawn. Ti'n edrych o bell, mae'n iawn. Be? Fi gedi i hwnna bydd cwt o'r deu. Os ti'n edrych o bell, mae'n edrych, mae edrych yn iawn. Just pa'n edrych yn agos. Ti'n gwybod, so far, ni'n un ar eid. Okay. Be ti fyna? Ti'n gwybod, dyna nôl at ei fod yn dyn ei ach. A ti'n becso, mae'n edrych yn disaster. Far from it. Can gwaith well na beth o'n i'n disgwyl. Mm. Oh, mae pengliniau fi'n ruined. Reit. Coch arall. Oh, ffani. O, oh, neu therapeutic. Eisiau ti pengliniau fi. So, mae'n cymryd ni 45 minutes i wneud un ochr. Yr ochr 'na yn edrych lot fastach na'r ochr hyn. Mae'n edrych yn really good. Mae fel fi well impressed â ni. Peth yw, dim ond un ochr y pobl yn gweld at one time. Pwynt Sim pobl da yn gallu gweld doi ochr ydyn nhw, rhywun pryd. So, sim ots. Dim ond bod e weddol debyg. Sa'n gael bod neb yn mynd i weud, o, mae hwnna centimetr yn wahanol yr ochr arall. Lle gael changing career. Llai well os job i gael y carwyn.

Da iawn ni. Dyma bach o behind the scenes o siwt mae cyfarfodydd ralio yn mynd. Ni dechrau bant yn gwyd. Tre gael ein canol y drws. Wedyn mae ambell un yn colli amynedd. Ti'n treulio lot gomor amser yn hwn nawr. Oeddi hwnna'n edrych yn straight? Oeddi, mae'n edrych yn gret. Cam yn ôl. A mae natur bach yn dod i'r amlwg.

Diolch, ma fe. At this point, wyt ti'n meddwl bod rhywun yn mynd i weid, mae hwnna half a centimetre yn bellach lawr ochr na? Waw. O, ti'n be, fi'n cael ei bod y half a centimetre yn Ar ryw ffordd, ni'n perswadio'n gilydd bod popeth yn... Mae'n edrych yn gwrdd, yna? Mae hwnna'n anodd edrych lot siarpach rhyw ffordd, yna? Reit, llythyr yn ochr arall, de. Sis nhw lawr. Dwi ti ddim wedi cael y plater mawr o cyrru na, Emyr? Drian a Osian, fydda i. Drian a Osian? Pam? Ti'n mynd fod un o'r gwragedd un sy'n bod wedi sadw. Reit, come on e! Mae eisiau gwneud hyn, hyn, hyn. Yn hmm. decorator parlor ydi. Wel, pam ti stopo te, na pryd mae pethau'n gweithygu. Mae ti cario mlaen mynd tan bod ti wedi bennu. A mae ambell un yn colli'r plot. Felly ni iwsio'r plus i wneud dot arall. Byddwn yn oh. ffito mewn i le mae roundabout, uh, roundabout, y number plate. Os eisiau... Os eisiau... Os eisiau...

Dew, mae'n iawn. Reit te. Good. Ti'n cael stick o hwn arno. Perfecto. Wel, fi'n really impressed yn hunain, ti'n modd. A mae fe'n really edrych o'r car dad. Ynddi. Da iawn, fab. Da iawn! Y mini bach yn barod, a'r diwrnod mowr wedi cyrraedd yn Red Roses ar gyfer cyfarfod cynta holl bwysig y tymor rasio i Gynghrair De Cymru. First of all, welcome you all to Castle Live for the first meeting of the year. It's great to see so many of you here. I'm lying because I don't want so many of you here because this is going to be hard work. Do, mae wedi bod yn eia hir o baratoi'r ceir ar gyfer y diwrnod yma, a'r dynion, menwod a'r juniors Canodd yn barod i rasio. Ti'n ei gymryd y sŵn ne? Bore da! Ti'n ma be, oedd dreifo ma heddi fel mor wahanol i deimlad o dreifo ma ar unrhyw diwrnod arall pan o'n i wedi bod ma. Da pob tro arall ni wedi bod ma i ffilmo. Ti'n modd i... Very different feeling heddi. Wel, very different day heddi, na pan. Wedi dod i conclusion, actually, sy'n ots da fi dod yn dwetha. Fi jyst moyn benni yn un pishin a sy'n moyn cael ei tywo mas. Y gwir yw, dyw'r car gore ddim dy ti chwaith. so rhwng... Diolch! Os bydde ti mewn car gallen ill,

Nes i edrych yym watsio fe nôl ar ôl myn nôl. T'mo' ti yn y car teimlo mor fft- ti w- ti myn' yn fast. Ie. O jyst yw e nôl fi'n edrych fel sledge a bo' fi'n mynd rili rili slow. Ma'n a ma' yn teimlo'n wahanol yn y set. Ie ma' fe mor wahanol. Ma'n a ma' popeth ti me- ti'n overthinco popeth pryd ti yn y car as well. Ie ma' mor wahanol. Ydi. O'n i'n ti myn' i fod ar y mwd tro 'ma?

Hanna'n barod i fynd, ond oedd syniadau arall gyda'r mini. Mae ei sotl o fan hyn. Dylan Hughes a Osian ei fab yn treial popeth. Sad yr oedd i. E, mae sy'n i chi, dyn ni'n bod o eilir bore, sa hwnnw'n deall minis. Lot o help. Diolch, Oili.

Dim ond un peth sydd ar ôl, mouth to mouth resuscitation. Pam maen nhw'n galw ti'n oily? Pa'i gwrthi lan. Bang! Ti ddim camera ti ôl ti wedi ni rhywbeth ydio. Sain, fi'n cael ei sain i hwn, fi ddim bod raso hefyd. A chill Sunday, yn lle.

Anthony Scrutineering gyda munudau'n unig i sbario. Teino mlaen a drivers briefing wedi wneud. Best of luck to you all! Thank you! Mae'n amser i raso, a gwawr oedd mas gynta. Come on, go, go for it! Right, men class six final call please, men class six final call. Gwag wawr! Go on! Ti'n trial? Wyt ti'n cael na fyna fyd? Gwawr na'n ffodus yn gorffen ola, ond adeiladu profiad yn y meicra yw'r nod. Tro hana i fynd amdani nesa? A mae'r number one fans wedi cyrraedd! So, shwt oedd hi bore ma Josh? Oedd hi'n alright actually, oedd o'n i'n meddwl se 'di bod yn mwy nervous. Ie, gwisgo ddi'n alright do fe? Do, oedd hi'n iawn a jyst, dwi'n credu jyst bod yma am bod yr yy women's allan yn hwyrach, fi'n credu bod hi, ma' gen i lot o waith aros yn does, t'mo'? Yr un peth â ni, you just, t'mod, neud beth mae'n gallu neud. Exactly. A rwy'n rhoi bach o advice iddi, jyst cario mlaen, 'na di be' ti isio neud, yn lle jyst gwrando i bawb,

Ti ddim yn dda yma. Las fydda i. Ti'n becso? Mae'n rhaid i rywun bennu drosta nhw. Eitha sentimental i weld yr number ar y car, ydyw e? Mae fe lyfli, ydy. A mae'r un marks ar imp, ydyw e? Sdim troi nôl nawr. Bant â hi i lein o lan, ras un, dosbarth un y menywod, wyth o geir ar y lein. A blas o beth sydd i ddod, yn llythrennol. Lwcus bod y goggles mlan. Cawn ni off te, ffili aros i weld y ras ma, fi 'di bod edrych mlan i hwn ers ache! Cer amdani, Hannah! Ohh! Fi'n casáu e pan mae hwnna'n digwydd! Os rhaid cael cliffhangers pob tro. Yn y bennod ola! Raso i'r gornel gynta! Sneb yn ffan o'r make-up trial cyn y briodas. Oh my God! Mae trwy'n dyn frown. Raso i'r capel! Come on Dad, ni eisiau mynd! A mae'r finale mynd i fod yn...